Үтүө күнүнэн ытык-мааны саха дьоно бүгүн бэс ыйын сүүрбэ күнэ. Игинэн былыргы күн халандаарынан он үһүс ый, отун чыҥыс ыйын бүтэһик күнэ отутус. Ахсын хаҥа Сыл саҕаланар. Бастакы ыйа, бастакы ыйбыт биһиэхэ биэс күннээх эбит. Биэс күннээх, ол биэс күннээх бастакы ыйы биэс ыйы диэн ааттыыллар эбит. Аны билигин календарь туһунан кэпсээн буолбатах. Билигин биһиги бу ытык сиргэ Амма Эбэ ситимигэр Харама Хайа ытык Харама Хайатын утары кэлэн олоробут. Бу кэлбит сыалбыт сорукпут диэн хассын күн өрөгөйдүүр күнүгэр манна сиэр-туом оҥоро кэллибит. Ол сиэр-туом оҥорорбут сыала-соруга маннык. Быйыл саас саха дьоно бара бары истэммит, соһуйбуппут даҕаны, дьиксиммиппит даҕаны, бу кыыс Аммабыт баһыгар улахан баҕайы иэннээх сири барытын түөрт уоттан тахха аһылга номнуо атыылаан баран олороллор эбит манна саха норуота барыта аймаммыта онно боторутааҕыта мин природы россия киэнэ хоруйуппуттар этэ онно үрдээх чопчутук быһаарбыттар дело барыта быһаарыллан турар. Маны уларытарга федеральный закон киирдэҕинэ эрэ бу дело тохтуур диэн. А так аукцион ыытыллан хаччыта барыта төлөнөн турар. Ол иһин билигин ити докумуоннарын хитэрдилэр даҕаны быйылҕабытын кэрдибитинэн бараллар. Онно киһи хаарбахтаабат. Манна туох көмүскүөн сөбүй? Ити Госдумаҕа Бу биһи Сахабыт сирин көмүскээри туох федеральнай закон ыл охсоллоро эмиэ саарбах. Тоҕо диэтэххэ, ити же Госдумаҕа олорор икки гражданстволаах дьоннор биһи дойдубутун атыылыы олороллор. Уонна ити дьоннорго бу сокуону уларытын диэн оннук хорук хоруйар, онно сүүрэр-көтөр. Син биир наада ол гынан баран туох эрэ Бу биһи туспутугар үчүгэй түмүгү аҕалыа диэн, холобура, мин биир бэйэм эрэммэппин. Ол гынан баран бу Россияны барытын баһылаан олоробут, хайдах талбыппытынан атыылыыбыт диир дьоннор туох да аһары элбэх хаччылаахтар, аһары элбэх былаастаахтар. Онно бу аан дойдуну барытын, Россияны барытын биһи тута олоробут диэн хаарбахтаабаттар бу дьоннор. Ол гынан баран үрдээх улаханны сыыһаллар. Бу орто дойдуну киһи туппат. Бу орто дойдуга баар хаамай улахан күүстэр диэн бастатан туран айыылар иккиһинэн иччилэр. Көстүбэт күүстэр. Көстүбэт күүстэр көмөлөстөхтөрүнэ киһи тугу барытын оҥорор. Ону биһи сахалар эмиэ Бу аҕыйах сыллааҕыта ону көрөн турабыт, туохха газохимическай завод тутабыт диэн ити Мамедовтар, Магомедовтар, братья Магомедовы. Биһи Улуу Бэбит кытылыгар газохимическай завод тутабыт диэн былааҥҥа киирбитэ. Бу буоллаҕына Магомедовтар туохтар этэ? Медведев табаарыһа Путин хармаана Россия Россия хаһаайыттарыттан биирдэстэрэ. Үрдээх улахан туохтаах хабыдыаллаах, элбэх баайдаах олигархтар. Бу кинилэри туох да тохтотор күүс суох этэ. Ол гынан баран буһаха дьоно барыта өрө турбутун кэннэ биир сыл буолбакка эрэ бу Путин бэйэтин хармаанын Медведев табаарыһын хайыга уган кээспиттэрэ. Аны хаамай ыарахан статьянан туохха пожизненнайга барар организация преступной группировки диэн билин да хаайыыга олорон бу ким хаайбыта хахалар биһи бара хаайбыппыттан оһох бу айыылар хахалар бары биир буолан биир сомоҕо буолан кинилэргэ үҥпүппүт сүктүбүппүт иһин бу айыылар ылан итинник оҥорон кээһэллэр маннык түгэни үөскэтэллэр иннэ гынан хайдах баҕарар ким талбыттарынан кими баҕарар хамсаталлар. Ол курдук мин олох итэҕэйэбин итэҕэйэбин уонна билэбин даҕаны биһи бу аммабытын көмүскүүр бүтүөр аммабытын эрэ буолуо да бу сирин айылҕатын чээл күөх тайҕатын, бу ып-ыраас уутун кэлэн киртитэн ухаччы эрэ туһугар. Оннук дьону тохтотор күүс баар. Онно бу хассын буоллаһырдаа улахан көстүү буолаары турар. туохха, космоска диэн этиэххэ бастатан туран туох бу айылҕа тэтимэ олоруйар. күн хаамай өрөгөйдүүр күнэ Биһи буоллаҕына былыр-былыргаттан сахалар диэммит сах диэн күн саха диэн күҥҥэ үгүрүйэр киһи солнцепоклонник. Онон буолла бу күн саамай күүстээх күүстээх хонуга буолар бу бүгүн бүгүн түүн биһи бу хайа да ытаххаммыт күнү көрсүөхпүт онно онно улахан сиэр-туом оҥоруохпут. Бу айылҕабытын Дойдубутун харыстыыр Сахабыт эрэ сирин булуо да, бу Россияны барытын, Россияны атыылаан бүтүөхтээхтэр. Россия бэйэтин өйүн-төйүн тутуохтаах. Россия диэн бу түҥ былыргаттан хас эмэ тыһыынча сыл барыта евразийскай цивилизация. Ону илдьэ сылдьыбыт, ол цивилизационнай код диэн илдьэ сылдьыбыт бу күҥҥэ үҥэр итэҕэл буолар. Ону тутан хаалбыт, ону таһаарыахтаах улахан таһымҥа таһаарыахтаах омук оҕотох, ол биһиги, сахалар. Онон буллаҕына туох бүгүн түүн биһи күнү көрсөргө манна улахан сиэр-туом тэрийэбит. Манна буллаҕына биир биһи көмүскэтэр алгыстаахпыт. Ол тохсус үйэҕэ суруллубут Улахан алгыс баар уурунуу суругунан бу туох аттыгар, сиинэ аттыгар очуоска оһоруллан турар. Маны биһи тааска битиэммит номнуо үс сиргэ, үс бэлиэ иһиргэ туруордубут. Ото икки, икки иһиргэ буллаа дии. Икки таас туохха турар? Э бастаан сата таас, сатаҕа турбута былырыын эмиэ бу күн өрөгөйдүүр хонуугар Онтон быйыл иккис таас эмиэ ол сататтан кэлбит таас чочур мурааҥҥа турбута уонна өссө Туймаада хочотугар эмиэ турар уопут маннык тааһа. Бу алгыс үлэлиир, ол алгыс туга ис хоһооно диэн бу билиҥҥи кэм, өбүгэлэрбит маннык кэм кэлиэҕэ. Бу хымыйа итэҕэл барыта таҥнары тутуллубут итэҕэл барыта Симэлийиэҕэ уонна хаамай үрдүккэ бу үс дойду, үс кут диэн тоҕус халлаан диэн бу күҥҥэ үҥэр итэҕэл тахсыа диэн оннук бэлиэлээх сурук баар. Бу айыылары кытта алтыһар сурук. Ол суругу биһи бу харама тааһын тааһыгар суруйаммыт ол үөһэ таһаардыбыт билигин. Үөһэ таһааран уурдубут. Онтон киэһэ бу утааһы туруоруу сиэрэ-туома ыытыллыаҕа. Ол кэнниттэн күнү көрсүү сиэрэ-туома ыытыллар. Онон бу манна туохпут сибээспит мөлтөх соҕус эбит, ылар ылбат, онон кыаллар буоллаҕына биһи Бу хайаҕа тахсан иһэммит кыыллар буоллаҕына бу ролигы уже ыытан ыытан кээһиитибит уонна элбэх киһи кыттыһара буоллар тугунан прямой эфир эмиэ таһаарбыт киһи диэн прямой эфиринэн тахсыбыт киһи диэн былааннаахпыт онтубут хайдах сазнарыттан хибээспититтэн көрүөхпүт Онон буллаҕына төһөнөн элбэх саха киһитэ биир санааҕа киирэммит дойдубутун көмүскүүргэ айыыларбытыгар уонна өбүгэбит эйгэтигэр һыстарбыт, иччилэрбитин ыҥырарбыт бу мантан үрдээх улахан тутулуктаах хайдах бу дойдубутун уонна бэйэбитин көмүскэнэрбит. Аны бу айылҕа диэн туох туспа буолбатах. Бу син биир биһи. Биһи, биһи айылҕа сороҕо, сураҕа буоллахпыт дии. Биһи инникибитин саныыр буоллахпытына, бу айылҕабытын, бу тулалыыр эйгэбитин чөл тутуохтаахпыт. Оччоҕуна эрэ инникилээхпит. Оччоҕуна эрэ оҕолорбут, сиэннэрбит өссө кэнэҕэс кэлэрбит олорор сирдэрэ сирдээх буолуохтара, хаҥарар тыллаах буолуохтара. Онон буоллаҕына туох диэн ким кыахтаах сатаан таҕыстахпытына биһиэхэ тыа сатаан биһиэхэ манна аҕыйах буолбатахпыт сиэр-туом оҥоро тэринэн кэлбиппит туох көҥүл игин барыта баар манна туох да ити режими кэһиигин диэн манна барыта көҥүллээх улуус главатыттан туохтан туох баар предписание барытын биһи тутуа иһдьэбит ол гынан баран бу бу хири-туму биһи хайаан даҕаны толоруохтаахпыт онон күүс-көмө буолуҥ бары бииргэ буолуоҥ сахалар сомоҕолоох буолуҥ оччоҕуна эрэ инникилээхпит көрсүөххэ диэри